kwazura akakanyika ne huno munoma mswene kutariswa tariswa kakwenda akuroba ah hunu huna ndina wo oh. eh.
tatononge une hunu kozuka mutarisiro kwa kutoita asi unotomboba hunu dota zodi makamera ari mwe kana kuti munomuti nawo makamera plus unowana uchawagona eh ndiko kuno eh uchawagona hawo totogona ho saka iwo uri kugona ah ndiri chandakatogona ndechekuti kuti ndine jito randakatobotengesa because akaiswa mustoro munomuti azi titengesa saka ndakatogona kutengesa jito raive re 50 ho eh ah ndetogona

ndakanofamba so ndichinosvika sorry sorry mkuru ndanatange ndada kukuvhundudzira ika munoziva zvinongoitika zvinongoitika panjere nemuromo zvinhu zvozvo zvofambidzana maofisi azita emuchitambira eh. kaukukozi mukomana uyo anenge atori netuhasha eh. saka manje muona zvakanoitika ipapoandinongedzeireemaofisi aziita emuone kuti haufa munhu

Eh, kana bruce lee eh, takambomona eh, bruce lee manje mona zvaiita manje ndozvekuti aikona kuchamba kuti wata mudenga ochamba apa ndozvavaita here kana kuti aiwa apa ini nyaya yangu iri kutoilet iyi ndeya bruce lee iya imwe ngachitaura yako iye imwe tozoitera next abati ah, bruce lee mumwe yedu futi ah, ndikutozviziva tozotaura yako iye next wati bruce lee akatombosungwa nenhau idzodzo ayewa kuamerica uko uda ubude here kana kuti kozi tokunongoramba takakuvharira imo muchawagona
hakubuda zvangu ndechizoda oh, saka chitaura nyaya yako yet first but anyangoti nezuro zvedu takambodya sadza renyama ndodamboti nolokeza unononotsa zvaungobudisa vamwe muchawakasika imonitaka unono saka wototi muno mukutonakidza eh bozi mangwana waitoti promise a fish fish eh but zvisinei ka Mm. ngatidzokei back kunyaya yaya yabruce lee ah mira yangu ayoti bruce lee ka ndaifarira aiwa unomufarira kana waakumba kwenyu Eh. ikoko. Ah, ano- anozoteerwa hake najekichani jekichani ndomuwa ndozoprofeva Alright, taura nyaya yako tinzwe. but zvisinei mabruce lee nemajekichani haana basa apa panyaya iyi because vaisa vanga vasipo
hatowanike kuno eh vanga vasipo aiwa inombotaura nawo but apa havana kuya imhosva inda ndiri one kuti wagona hawanike kuno saka ndakanopinda mutoireti muya eh. fe ndaita sei ndapinda chinopinda so ndati muno mu

Muriwo. Ye. Then what kind of muriwo ino toda plain sadza muno. Plain sadza. Leti sadza.
Plain.
Apa imo muteleti mwangu. Eh. Sadza anzu. Ye kutemera muriwo ndati muriwo weyi kuenda kumoda muriwo ino kuda plain sadza. Ati muteleti ndati aina suru zati muteleti. Afu nombo badwa ne banje. Eh? Nombo badwa. Banje? Eh.
Bhaji ndiani? Unombobatwa here? Aiwa bhaji ndiani?
Anobvira ndakada shamwari inoti bhaji. Hauna.
Bhaji.
Bhaji andimuzive. Ah, mfana.
Asi unorowa scan. Aha.
asikaki ah, haona mfisi ye manje ka haa ah, kana achinyeba kuti anitamba neni ka aiwa ini ndi manje ndorova ah, ini ndoviza ini ndorova mfana asitomboti serious aiwa sikangi namutambana sikangi ripi day ripi aiwa mudedzei mudedze isikange auye apa isikange wandi kutaura ndezvi zvinhu zvinobhemwa zvinobhenjwa zvakabhenjwa kupi nandiite zvenjuga ka aiwa unotoita zve apa utowedzere imwe mhosva yenjuga wakazviona kuti zvenjuga aiwa aizana bhanjera inyoasaka iwe wati iwewe mutongo wako iwe uramba uri munomu here kana kuti Kwezi isusu tikutoona kuti musikanzwa kutori nawo zve fish izvi hatichatiwe na. Isusu dani. Ini zvangu ndachiti muno muchawagona muno mujeri. Vakandengero kana 1 jini. Eh, ari dure 15 dollars iri jini. Vakandiitira 1 jini re 15 dollars. Eh, i i dripi. Wato dripa, wachena. 10 dollars ari. Eh. Ndogara zvangu. Makasoma achuya ndichimaseva. and aningoti never kana kusarenda ndozvawakuda iwe kana kunzi ndiri clever ah, ah. andika eh. ndo nechitengesa zvinhu vanhu vachiuya vachiita se vachitenga vachienda vachitenga vachienda but chandiri chikumbiro changu ndechekuti ngavaramba vachibika sadza nenyama wozi sadza iroro ndo rakandipinza futi chi wezisitadotobika chawagona andika sadza nematasha wawambozvidya

saka ah, iwo muriwo they are talking ah, i don't even know saka iwo uone kuti iwewe mutongo wako tozotonga mangwana cause unenge unoteerera aka cause iwewe wakatopinda ukutotadza kuti waitoona hatizivi kuti wanga wakabatwa here watoda kuti kubatwa ishamwari yako here hameno aiwa mukona chii chuno eh. masvikiro avakaita aiwa usazondongedzera gara pasi officers cause wakuda kutonyanya aiwa but iwo vakanonibata vakati iwewe uda muriwo i don't know na one sadza because i like sadza and it was the plain sadza i want it asi mapurisa acho anga atone kuti anga akatobatwawo futi aha ungabvunzawo muriwo muchele ti aha ndizoziva wanga wangobata mamboma ndichei oh.
aiwa oh. eh. thanks saka iwe ukona kuti mutongo wako tozokutonga mangwana saka ndoenda ah, enda zvako next